Ngudo ntswa yo wana uri tshanduko ya kilima i ḓo ita uri mutengo wa goroi u gonye kararu. Tsedzuluso ya dzitshaka yo ganḓiswaho kha dzhenala ya Earth's Future yo bvisela khagala uri ṱhahelelo ya maḓi ndi yone thaidzo khulwane. Vhasedzulusi vha ri u gonya ha mitengo ya goroi ḽifhasini vhukati ha ṅwaha wa gidimbili na gidimbili fumbili nthihi zwi na vhuṱumani na zwiimo zwa magomelelo. Tsedzuluso yo shumisa datha ya kilima vhubveledzi ha goroi na mitengo ya ḽifhasi, u ṱoḓisisa uri gomelelo ḽi kwama hani mimaraga ya goroi u mona na ḽifhasi. Vha ramabindu muṱuku a wanala Hovhembe, kha vha ri kwame kha 060 848 2541 uri vha kone u ḓirengisa nga mahala, vha ḓo fana na vhaṅwe vhoramabindu vho no ḓirengisaho. Nṋe nga madzina ndi pfhi Mugeli Mishaka ndi wanala Kwanzhele Phadzima. Ndi muthu ane ndi to ḓi shuma nṋe muṋe ndi shuma nga u tsho thoma ndi shuma nga u vhamba dzi ngoma dza kereke ya tshigubu. Tsha vhuvhili nda vha ndi tshi khou rengisa ndi khou rengisa maḓi nda rengisa na dzi khuni. So ndi kale ndi tshi khou ḓi rengisa hezwi zwithu ṱhamusi u bva twendi twendi nineteen uya kha twendi twendi so muthu ono vhuyelwa kana u benefitha hu vha hu nṋe muṋe sa vhunga ndi tshi kho to ḓi shuma nṋe muṋe so ndi hezwo zwithu.
matsheloni ni masiari ndi khou lumelisa muthu muṅwe na muṅwe muhulwane na muṱuku nṋe nga madzina ndi pfi mulea ndi felani i funanani ndi wanala kha ḽa maṱangari um nṋe ndi vha ndi khou ita zwa sira ndi vha ndi khou rinyuwa sira certificate ndi khou rinyuwa sira card ndi khou tshentshela vhathu vho xedzaho namba founu dze vha vha khou dzi shumisa ha sira dzine a vha tshe nadzo nda dovha hafho nda vha bukela date musi vha tshi ṱoḓa uyo collector sira yavho kana sira card yavho branchini iṅwe na iṅwe ya sira hu nga vha pulukwane hu nga vha pitori hu nga vha jubeg branchini iṅwe na iṅwe ine vhone vha vha tsini nayo ya phi sira ndi ya kona u vha bukela vha vha collector sira dzavho um zwine nṋe nda khou ṱoḓa u thusiwa ngazwo ndi u advertiseliwa eh, business yanga uri ndi kone u wana customer muthu ono benefita kha kha helinoni bindu ḽa ngai ndi ane nda vha ndi khou mu thusa ndi ane nda vha ndi khou mu thusa ndi ane nda mu benefita musi ndo no mu renyiwela zwithu zwawe a wana zwithu zwawe hune vha nga nkwama hone ndi kha whatsapp kana kha call kha nomboro dzi tevhelaho 060 656 8038 ndi khou dzi dovholola 060 656 8038 ndo livhuwa a
Nga madzina ndi funa tshiḽa phalamennde ḽi piṱi bindu ḽi wanala ṱhohoyanḓou block G bindu ndi ḽa u kuvha maṱeki bindu ḽi na miṅwaha mivhili ḽi tshi khou kuvha maṱeki vhathu vho no vhuyelwa ndi vhathu vhane vha kundelwa u wana tshifhinga tsha uri vha ḓi ṱanzwele maṱeki vha ḓisa kha nṋe nda vha ṱanzwela one. ḽa dovha ḽa vhuyedza nṋe ngauri ndi wana zwiṱukuṱuku musi ndo no fhedza u a kuvha. Ndi nga ṱoḓa u thuswa nga two thousand rannda uri ndi aluse bindu ḽanga sa vhunga na customer dzo no vha nnzhi.

WhatsApp 076 035 9915 or call 065 988 0317. G Porter Archer, one taste and you will want more. Imnandi Gakulu. zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai